קינדער שפילן, דאס ערשטע קאפיטל אין חדר. אין די יונגע יארן זענען זיי געווען די בעסטע גוטע ברידער, אין איין חדר געלערנט, געהאט גלייכע פעאיגקייטן, גלייכע יארן, און האבן ביידע נישט געוואלט לערנען. די חילוק צווישן זיי, וואס איינער איז געווען גראב און קאלעכדיג ווי אן ארבוז, דאס הייסט א וואטערמעלאן, שרעקליך פויל, תמיד פארזארגט, תמיד פארוויינט, און א גרויסן און א גרויסער פרעסער, א נאשער. דערפאר האט מען אים אין חדר א נאמען געגעבן קוואשער. דער אנדערע איז געווען פונקט די הפך. אַ לאַנגע און אַ דאַרע, אַ לעבעדיקע און אַ פֿריילעכע, אַ פֿליִער און אַ טענצער, אַ סעמיעליאַק, אַ סמיעליאַק און אַ כיטרע יונגאַטש, אַ רירעוודיקער און אַ קרעפֿטיקער, אַזוי אַז קיינער האָט אים נישט געקענט בײַקומען. פֿון די גאַנצע חדר האָט פֿאַר אים דער חרץ געהאַט. וואָס ער האָט געזאָגט, איז געווען געזאָגט, און וואָס ער האָט געוואָלט, האָט ער געטאָן. גערופט האט מען אים מאטל מזיק. מאיר קוואשע און מאטל מזיק זענען געווען די ערגסטע תלמידים ביי רבי יוסי דעם בענער אין חדר, רבי יוסי פלעגט זיי הרג'נען צען מאל א טאג. ברעכן די ביינער מיט א שטעקן, אדער קאטעווען מיט א פאדזשעווע, נא וויפיל מען האט זיי נישט געשלאגן אין קאפ אריין, האט זיך צו זיי די גמרא געקלעבט ווי אן ארבעס צו דער וואנט. געקומען די דאנערשטאג האבן זיי זיך שוין גערעכט אויף א מפלה, אָט גייט ר' יאָסי דעמבענער פֿון קלויז מיט דעם טלית און תּפֿילין אונטערן אָרעם, זײַן גראָבע נאָז מיט די גריװלעך, זײַן אויסגעפֿליקטע באָרד, זײַן בעל-מבטע אויג, מיט זײַן גאַנצע אָסאָבע, װאַרפֿן אויף אַלעמען אַ שרעקלעכע מרה-שחורה. עס ווערט פארקילט אינעווייניג. דער גרעסטער חרוב קען פארגעסן ווי מען רופט אים, בשעת עס טוט אויף אים א קוק רבי יוסי דעמבינער'ס באלמעוואטיגע אויגן. נעמט די גמרות. די קינדער נעמען די גמרות. דאס הארץ קלאפט און די קניען ציטערן. זיי מישן אויף. דער רעבעץ שאקלט זיך און זאגט, נו! זיי היסטן זיך אויס ווי די סאלדאטן אויף דער אוטשעניע. דער רבי צעשאקלט זיך נאך שטערקער און זאגט נאכאמאל, נו, אמר רב פּפּא, האט רב פּפּא געזאגט, רעדט! חברה טוהן א קלאפ אין איין קול, אמר הרב פאפא האט הרב פאפא געזאגט, און עס ווערט א שרעקליכע אליארם פון דרייצן מיילער, אלע שרייען, אלע קלינגען, און אלעמען איז פרייליך אויפן הארץ, מחמת אלע ווייסן די גמרא, אלע זאגן ווי א וואסער, איינער כאפט פארן אנדערן, קוקט מיט איין אויג אין די גמרא, און מיט דעם אנדערן אויפן רעבינ'ס בעל מבטא אויגן. אפילו ר' מאיר קוואשע און מאטל מאזיק שרייען אויכעט, שאקלען זיך אזוי ערנסט און דרייען מיטן גראבן פינגער אזוי געטריי, גלייך ווי קיינער פארשטייט נישט אזוי ווי זיי פארשטייען. גלייך ווי קיינער פארשטייט נישט אזוי ווי זיי פארשטייען. כאילו זיי ווייסן דאס בעסטע. און פלוצים, שאַ! שאַ! שאַ! אזוי זאגט דער רבי און טוט א פאטש מיט די האנט איבערן טיש. ער נעמט מיט דער אַנדערער האַנט דאָס אױסגעפֿליקטע בערדל, גלעט עס מיט ישוב-הדעת און קוקט אַראָפּ צו זיך אױף די פּאַנטאָפֿלען. אַלע װערן פֿאַרשטאָרבן. זײ פֿילן, װי עס װאַקט זײ עפּעס אין האַלדז, און זײ קענען דאָס נישט אַראָפּשלינגען. אַ שרעקלעכע שטילשװײַגעניש. גאַנץ שטיל טוט זיך דער רבי אַ פֿרעג, זאָג-זשע, מאיר סערצע, וואס לאזט מיך דא הערן רב פאפא, זאג זאג, שעם דיך נישט. בא מאיר קוואשע קייקלען זיך שוין טרערן פון די אויגן, גלייך אויף די גמרא אראפ, די רבי קוקט אלץ אונטן צו זיך אויף די פאנטאפל און רעדט זיך ווייטער אזוי גלאט, אזוי בעניניסטיג. זאָג, סערצע, זאָג, מאירל, שעם דיך נישט, װאָס אַרט אײַך? בײַ מאיר קװאַשע זענען די באַקן שטאַרק, שטאַרקן פֿאַרפֿלאַמט און די נאָז גלאַנצט, װי אַן עפּעלע. ער װײס שױן זײַן פּסק. ער װײס, ער װײסט, אַז אָט באַלד װעט מען אים הײסן אַרױסגײן פֿונעם טיש. אַלע, אַלײן אַראָפּנעמען די ריטער פֿון די באַלקן, אליין אראפציען זיך מחילה די תחתונים'לעך, אליין אויסציען זיך מיטן פנים אראפ אויפן באנק, און נאכדעם, נאכדעם ווייס ער שוין, א רויטער, א געשוואלענער, א צוהארגעטער, זעצט זיך מאיר קוואשער צוריק אויף זיין ארט, און קוקט אין דער גמרא אריין טיף טיף, און זעט נישט קיין אָס פֿאַר די אויגן, וואָס זענען שוין געשוואָלן פֿון געוויין, נאָר דאַנקען גאָט, אַבי ער איז שוין זײַנס איבערגעקומען. יעצט איז מאָטל אויפֿן צעטל. אַ, נו, מאָטעלע, זאָגט צו אים דער רבי אַ ביסל פֿריילעכער, אַ, נו, מאָטעלע, זאָג נאָר דו, סערצע, זאָג נאָר דו, סערצע, וואָס וויל דו רב-פּאַפּאַ האָבן? זאָג, מאָטעלע, זאָג! מאטל מאזיק איז אבער נישט מייער קוואשע, מאטל מאזיק וויל אפנארן דעם רעבין, אפנארן אלעמען און זיך אליין אויך, ער צושאקלט זיך און טוט א קלינג טאקע נאר ווי א מאזיק, או ניחא למאן דאיסלער קרח פאפא, אילו למאן דלעסלער קרח פאפא, מה יקל למימר, טייקי, בלייבט א קשיא. דער רבי הייבט אויף דעם קאפ, שטעלט אנידער דאס בעל מבטא אויף, שטעלט אנידער דאס בעל מבטא אויך גלייך אויף מאטלען און פרעגט אים איבער נאכאמאל קאלט בלוטיג, וואס לאזט מיך דער רב פאפא הערן? מאטל מאזיק פאלט ביי זיך אלץ נישט אראפ און זאגט זיך ווייטער זייער רואיג, קוועטשנדיג מיט דעם גראבן פינגער. ווארום זאל עס אנדערש זיין, אז עס זאל זיין ווי רב פפא זאגט, וואלט דאך געווען א ווידעראנאנד אקעגן טאקע אויף רב פפא אליין. אלא וואס דען, מוז איך דאך שוין אנקומען דערצו אז עס איז אויף רב פפא קיין קשיא נישט, פארוואס מחמת קרבנות היינט וואס לאזט ער מיך דא הערן איז דער תירוץ תייקי. דער רבי גייט ארויס פון די כלים און כאפט זיך אויף און לאזט אראפ מאטל'ען עטליכע קלינגעדיגע פעטש אזוי אז מאטל פאלט אראפ פונעם בענקל און פארלירט דאס היטל. מאטל קוקט זיך ארום פארוואונדערט וואס טוט זיך דא מיט אים? דאכט זיך ער ווייסט אזוי גוט און זאגט אזוי גלייך. דער רבי הייסט אים זיך אנידערלייגן אויפן בענקל און ער שמייסט אים אין קאטעווע אריין, ער שמייסט אים אין קאנטעווע אים און קאטעווע און קאטעוועט אים, ער שמייסט אים און קאטעוועט אים, וויפיל עס גייט אים אין אים אריין, און מאטל מאטל שווייגט. גלייך ווי נישט אים מיינט מען. ער זאל דאס לאזן א טרער ארויסלאזן כאטש א פיפס פונעם מויל, ניין, דער רבי איז אויסער זיך פאר כעס, עס ווערט אים נימאס, שמייסנדיג כאפט ער א שטעקל, א ים שווה שטעקל, און ברעכט אים די ביינער, מאטל שרייט נישט, וויינט נישט, קרעכצט נישט, כ'לאך שטארק ווייל ביי מיר אין חדר איז אויך געווען אזא מעשה, דער רבי האט אריינגעקנאקט איבער הונדערט שטיק אין איינע פון די פון די יונגלעך און האט נישט האט נאר געהאלטן אין איין לאכן. אין אנטווערפן אין וויזשניצער חדר. יא יא. ער טוט נאר ביי יעדן שניידן מיטן שטעקל א פינטל מיט די אויגן און גענוג. ניין רבי יוסי דעמבענער קאן דאס שוין מער נישט איבערטראגן. מיט אויגן אָנגעגאָסענע מיט בלוט, טוט ער זיך אַ לאָז צו מאָטלען, ער כאַפּט אים אָן בײַ דער האַנט און טוט צו אים אַ דרײ אויס אונטער די פּלײצעס. מע הערט אַ קנאַק, נאָר מאָטל שװײַגט, ער קריצט נאָר מיט די צײן און מער נישט. דער רבי שלאָגט אים מיט בײדע הענט אין האַרצן אַזױ לאַנג, ביז ער טוט אױף אים אַ שפּײַ. און געט א פאל אים אליין אויף דער סאפע. עס געדויערט לאנג ביז דער רבי סאפעט זיך אפ. די תלמידים, צען יאריגע חברה, זעען דאס אלעס דאנערשטאג. זעען דאס יעדן דאנערשטאג. און ווער איז דאס אומשטאנד ארויסצוגעבן? ווער איז דאס אומשטאנד ארויסצוגעבן וואס עס פילט דעמאלס זייער קינדערישע הארץ און וואס עס טראכט דעמאלס זייער קינדערשע קאפ.